Ba Parish Chief abatakukora mirimo timubahandiika ebaruha mukababinga? Ba Town Agent mukababinga nibakora ki? Abebembezi b'ebyanga omuri Ntungamo barabugwa okureka kuhandiikira ba Money Lenders ahabw'omuze gw'okwaka abataahi baabo amataka omu buryo butahikire batyo bakabareetera obworo. Okwiha eri izooba, ebiro by'okwezi ikumi na mwenda.

Ebituyamba nari nazo mubiryeho mubyesaasire. Ori omuhwezi w'omujwekyerwa wa mukuru w'eihanga omu disiturikite ya Ntungamo ahabw'eishaza erya Kajara, omwami Jimmy Tashobya orikumanywa nk'omugogoozi, yaagamba ebi arikurabira kandi n'okwehanangiriza ogu arikworeka okukwatwaho ahabwa abamanera endaazi abarikutwara amataka ga bataahi baabo omu muringo gutahikire arikugira ngu abaingi nibakorengana n'abeebembezi b'ebyanga.

Kandi n'okumanya amazima kurungi munonga omu twamanya emitwaro nka makumi ashatu n'ekintu kimwe kandi kikushwazana. Twaba nitukora ebintu ebi byona, tubiteekemu turikubareerera nyenkya kare. Arikugambaho n'omunyamakuru waitu aha ofiisi y'omuhwezi w'omujwekyerwa wa mukuru w'eihanga ahabwa disiturikite ya Ntungamo, Tashobya yaayongyera yaayehanangiriza abantu obutagaruka kuhakarura abeebembezi b'enkora nk'egyo. We must deal with you. So ba chairpersons ebintu ebyo byona nibirekye kandi abantu baitu ba buriijo. Akaruuru ka ba chairperson nk'aka nkakarabare kakutandikwa tata batandika kukateera. Ba chairpersons boona abaire nibadiringa na ba money lenders bakabenga abantu omu mataka mutakaabagarura omu ntebe. Kandi ku muraabagarurayo Mutagaruka mu office ya rdc ngu Kyaimana tukozire kubi ngu ebi nebi aregyera aha muramwa because omuntu mukaba nimumureba ngu nomushuba, mukaba nimumureba ngu nikondo, mukaba nimumureba ngu ni problem yekyaro, mwagaruka mwamukwata mwamongyera akaruuru ku muramure ngu government nimbi kandi nga mukwerondera abashuma banyu hati enduru nimuteera eyaki? Munimwe na nimbashaba abantu ba buriijo mukize kurungi munonga ba chairpersons boona abayaayi abashuma mutabagarira kubagarira aha ntebe hati mubagyezeho mubabingire kimwe bataahe muteekaho ebembezi ababoneire abu murikwetenga. Ogu yaayongyera yaarabura abarikutabura obusingye bw'abantu ngu bo nka ofiisi ya rdc otaireho n'abeebembezi ba disiturikiti hamwe n'ab'ebyokwerinda boona barikugumizamu n'okukwatanisa kucondooza okuronda enkozi z'ebibi kandi oraakwatwe weena naaza kukogwaho nk'oku amateeka garikugamba. Omutuura wa disiturikiti turiyo nitukora emirimo mirungi munonga ya securite. Kandi at least tihaine ekiri nitugashaho. Nyowe nkatandika kugira nti no oba nekiro sha mukaaga oba nimushanju munana tihaine orikumbuuza tihaine orikunkwataho ntewe ngu twatambura twaronda abantu abo twatarisanisa security team abantu abu tutemu abantu nibaruga nkahi? Hati n'okubagambira kurungi munonga ngu haabaho obujurizi obuhamire ngu omuntu bamushangire aine ekihobo arikutema abantu omu munisiparite omu omu disiturikiti ya Ntungamo disiturikiti omu akwatwe atwebwe omu kooti avunaanwe kandi kyabaasika nawe asaavingye nk'abandi

ahabw'obusingye n'enkurakurana ei barikwongyera omu ihanga na munonga okuha abantu esente za Parish Development Model ez'okubeiha omu bworo niho yaraburira ab'emiruka okuhereza gye abantu esente zikabeiha omu bworo nk'oku kishemereire hatarimu kurya enguzi kandi ngu orikwejumbira omu nkora y'okuteraho kurimanganya esente ezo naija kukwatwaho abuuzibwe kamwe na tubiri kandi akogweho amateeka. PDM yaitu nitwenda ngu etambure gye Kandi niinyenda kushaba ba kaawu. Ba kaawu abaremirwe emirimo yaanyu, mukwate omuhanda gwanyu mutaahe at this time. Ahabw'okuba it is it is too much. Nainwe mukukurira ba chief, ba parish chief okwo ahansi okwo, ba town agents baaha okwe. So kuhurira tuhurire ngu okwo abantu bariyo nibiiba abantu. Imwe emirimo yaanyu etaahe ery'eha? So President Museveni eki nkwenda ngu nkushabe kandi nkwehanangirize n'omugogoozi n'obwe ninfa n'omuntu tinkwija kuza omu district nk'egi eyaawe ey'okuzarwamu tukahurira ngu ngu abashabe nibashoka onkora esindi za gavumenti no no no eki tikigwire munonga tuba tutakuyamba gavumenti hati hurira engambo etari nkye kwiha amazima akasente ka PDM Amwe batakyahika kukwata ngu ngu president ngu bakaha museveni akahuhu can you imagine apana apana apana apana apana mwana na nimba shaba abanyento bagye bantunga mu district tuhindure omu system akasente ka PDM buzima naka sente kugira ngu okoreseho nondijo aije akoreseho so tukundane kandi turebe ekyo nitweyiha omu bworo hangara president museveni hangara Tashobya Jimmy omugogozi hangara minister wobushobozi bwa president. Ahabwa Modern Television, Gashakwa Precious Owembabazi omuri Ntungamo. Egyo ni first district ya Ntungamo district eine kuba nabwo eine obuhereza bwona buri smooth, obuhereza bwona buboniire, abantu bakushemererwa, enkora byona kwonka ngu twagogoora enkora mbi yoona yarugaho.